awle kan hriat angin tunah hian rs a zelro sanga chuan motor a dawng niin kan han hria eng motor nge dawn tuten nge pe tun hunah hian kan thlir ho dâwn a ni a hmasain kan lawmpui em em a rs a hi hei kan mizo. Milar te hi engvai nge kan lawmpui lo ang maw? Chuvang chuan Mizo te hi hnam tlem te kan ni. Chuvang chuan kan Milar te hi kan lawmpui tur ni tih kha kan sawi hmasa duh ni. Taiteia Youth Icon khan a lo dawng tawh a, kar mawi tak kan hriat angin. Tih chu midang pawh khan an dawng thluah thluah a. Tun hunah hian Zel Rosanga'n bike a dawng tho, amaherawh chu chumi hnuah ani pawn motor a dawng leh dawn a ni a. Kan lawmpui em em a, kan duhsaka a kal zeh leh zel na turah pawh a rest a, duhsakna kan hlan ni, tun hunah kan thlir ho ang. Pale kan program te kan hun te kan tan chho tawh mai ang a, helaiah hi chuanin thil pek inhlanna te leh cake cutting, cake zaina hun te kan nei nge tichuan chhung lamah hian hun hlim awm leh tha zawk te pawh kha kan la hmang chhunzawm leh dawn a ni. Hei helai a lo kal khawm zawng zawng te, a retsa duh sak tu te, hun min hmansak tur a kan sawm te leh thian rual tha te in zavai in kan lo lawm cheu a, hriat ang in kan kal khawm chhan chu hei a retsa motor hlanna programme kha a ni a, hei a buatsaih tu te hi hnunglamah banner ah hian a in tar a, fapa hmangaih inṭawm group te an ni a, hei vawiin ah kan lawmpui em em a tiang chuan in hun hlimawm tak kan hmang ho chho zel dawn a ni, kan hun te Pathian hnenah kan in kawl tir hmasa ang a, hun serh min hmansak tur in Rapture Zai Thanmawia i lo sawm ang.
Hmasain ka lawm hle mai, vawiinah Aresa fans group te leh Aresa chungah pawh kan Lalpa Isua Krista hmingin lawm thu ka sawi ti kha kan sawi hmasa duh a, chuan hun hmanreina chi niin ka hre lo va, Bible bung leh chang Pathian thu ka chhiar anga chuan tawi tein ka sawi zau anga tawngtaina in hun kan duh tawk dawn nia. Hebrai bung sawm pakhat Chang sawmhnih pali aṭangin kan chhiar ange. Mosia chuan a lo puitlin hnu khan rinna in Faraoa fanua fapa vuah a duh lo va, reilote chhung atan maia sualnawmna chen ve duh lovin Pathian mite nena tih duh dah tuar a thlang ta zawk a. Krista avanga sawi chhiat hlawh chu Aikupta hausaknate aia sum ropui zawkah a ngai a. a lawmman dawn tur lam a thlir tlat avangin tih leh. Tah hianin ka Bible bung leh chang chhiar tur pakhat thufing te bung sawmhnih pahnih chang li hi in lo ziak ko mai a, hei hi ka chhiar tur pakhat a ni a. In ngaihtlawmna leh Lalpa ṭih man chu sum te, chawimawina te, nunna te a ni a ti a Pathian thu hian hei vawinia kan hre vek a, social media te aa resa. Gospel lampanga sak tawh tur thu te kan lo hre ve a ralkhat atangin RSA hian a tisual dawn lo a ni tih hi ka sawi duh a, kei pawh tha lai ka ni a, kum sawmthum leh tlem chauh ka ni a, tlangval ka la ni a, ka dam chhunga Lalpa rawngbâwl tura ka inpek tirh hianin rawngbâwl a ka chhuahna hmasa ber chu RSA Thekua Tuidam khua hi a ni a, Sangni sawm pasarih kum tawp lampang khan Gospel Thunder Team Speaker Pu Ramteia ka zui a, An khuaiin rawngbawlna ka nei a, khaklai khanin kan nei a, khaklai khanin kawng hrian hrian tur pawh ka nei zo lo a, ka re thei em em a, buara hrui te ka hreng a ni. Pathian fate nena tih duhdah tuar chu a thlang ta zawk si a, a ti a. A resa pawh

a ti a. Hei Lalpa hei i mite kaltlangin a mamawh tak mai a rawn bawlna tur atan a, i rawn a bawlna tur atan a Lalpa a mamawh tak mai thar i pek avang pawn lawm thu kan sawi a. I Thlarau thilimin nangman a dam chhun i chhiar dan pawh zirtir zel ang che. Lal Isua Krista hmingin lawm thu sawi chungin i khawngaihna kan lo dil e.
Tunah chuan Dultlang kawr bem te kan sawm anga an nin fak hla an ham chhung hian helai tual zawla

Ribbon cheh chahna hi rawn nei se la tichuan a cheh chah veleh hian ring takin kutte pawh kha kan lo beng dur dur dawn nia.
Mahse hei chiah ka sawi hi Pathian min koh na a ni ka lawm e aw. Areh chhah tak van lawm pi em tichuan chahbi hi Pi Lalsangzuali Mahni el chhak chhuak hian min han hmansak leh nghal mai se la tha nge. Tichuan citation hmanna Pilalrem Ruati Maremin rawn nei chhunzawm ve leh nghal bawk se la. Kan chhiar chhuak anga chawimawina Jail Rosanga nangmah chawimawitu Pathianin i rawngbâwl leh zêl dektu te tan. Motor pek a duhna che tih hlawhtlinna a awm theih nan keini min hmang duh hi kan lawm tak zet a ni. I kal zel na tura Lalpan thlarau finna pe che in i hma hruai zel che rawh se. I nu leh pa te hian Kan bake up zel ang che. Fapa hmangaih intawm group.
Nia kha hriat angin RS a thil pek petu te kha fapa hmangaih intawm group te a nia. Mizo te hi kan van lo fel em ve aw tih i rilru a lo lang a. Ahh mi te tana malsawmna ni i duh he ti zat mai kan awm hi ka rilru a lo lang daih a ni. RS a kan van lampui em. A rawngbâwl zel na turah tangkai taka hman theih nan duhsakna kan la chutih rual chuan lengzem a rawn sa a a rawn lar chhohna pawh lengzem hla a ni a amaherawhchu chu gospel a lengzem hla kha bai baia gospel hla rawn sak tura kha a va lawm ang em tih hi rilru lo awm a ni kan lawmpui kal zel na turah pawh duhsakna kan lana tangkai takin hmang turin an motor hlana pawh hi duhsakna kan ngah nawh.
Chah bihlanna leh citation hlanna min neih saktu te chungah lawmthu kan sawi a, tunah chuan motor hi motor thar hi Pathian hnenah hlan atang taina te min neih sak turin Captain Lalrinmawia i lo sawm ang.
Aresa leh.

Lei leh van a awm zawng zawng hi i ta a ni si a, Aw Lalpa, ram chu i ta a ni a, mi zawng zawnga chungnung ber i ni. Hausakna leh chawimawina te hi i hnen a mi a ni a, engkim chungah thu i nei a. Tin, thil tih theihna leh chakna i kutah a awm a. I kutah hian mi zawng zawng tih ropuina leh chakna pek theihna a awm. Chutichuan kan Pathian lawmthu kan hrilhchia i hming ropui hi kan fak e. Vawiin hun pawimawh tak mai kan hman mek lai hian Jail Rosanga amah duhsaktu ten motor man tam tak thar tunlaiah motor zauh pui awm loh tak mai an hlanna ni kan lo thleng a. Tuna Bible chang an han chhiar tak ang khan Pathian hnen atang hian thil engkim hi, Lalpa mite hian an dawng thin a ni. Tunah hian Pathian ropui ber sela, Pathian Thlarau Thianghlim inlar chhuahna leh inpuan chhuahna, helai hmun a lo kalte leh nakina lo la en leh zel turte pawn dawng sela tih hi kan duh ber a ni. Lalpana thu kan chhiarte mal min sawm sak rawh se. Motor hlanna kan nei dawn anga motor hi. A chhungkaw lamin min beisengin huan ngei turin min ti a. Tin, RS-a pawh hian ama motor thar hi a kut ding lamin khawih ngei sela ka duh bawk a. Tin, a fans ten kan tawi awm tha a ni tih lantir nan mipui kha tlem in rawn tawlh hma hret ula motor lam leh he lampang hawi hian in kut ding lampang kha, hian in lo phar chhuak ang a, kut ding lam malsawmna RS atan te motor thar atan te ka tawngtai chhungin kan lo nei dawn a ni. Kan tawtawraw thamtu te avang pawi lawm thu kan sawi anni pawn an awmnawm hun atangin kut ding lam lo phar chhuak sela motor he lampang hawi hian tichuan Pathian hnenah hlanna Kan nei dawn a ni. I tawngtai ang u. Aw Lalpa, ropuina te, chawimuina te kan vawiin hunah hian nangma lo chang vek ang che. Jail rosanga he khawvelah nangma'n i lo dah a. Tichuan i chawi sang zel a, i rawngbâwl turin thutlûkna a siam a. Vawinia hian amah duhsaktute kal tlangin motor ṭha tak mai phâr te chu Lalpa nangmân i lo pe ta a. Tunah hian kei puithiam chhiahhlawh tlâwm tak hian He motor tharah hian kut dinglam nghatin, tin amah duhsaktute ai awhin mingemaw zat leh amah ngeiin a motor tharah kut nghatin, Heng motor thar tuna kan hma lawm mek, kan kut a lawm mek te hi i hnenah ka rawn hlan let leh a che. Lalpa, i ram rawngbawlna atan leh thlarau boten nangmah an hmuhna hmanrua pawimawh tak a nih theihna turin he motor thar hi Lalpa i ropuina atan chauh nangin hmang ang che. Motor anih avangin che sual thei a ni a. Lalpa chung chet sualna awm thei lakah te chuan ven him sak la, misual kut lakah te pawh nangman ven him sak la. I thlarau thianghlimin he motor hi Lalpa nangman hriak thar lo thih ang che. Tin, Lalpa motor thar kan hlan mek lai hian he motor thar a neih theihna tur atan a sum leh pai tam tak Tha leh zung tam tak sengtu an awm a ni tih kan hria a, heng zawng zawng te pawh hi an inseng sawnah a let tam takin he khawvela an awm chhung leh chatuan nun thleng pawhin i malsawmna kan rawn dil sak bawk a ni e. Vawiin kan programme zawng zawng te hi i ropui nal lo ni se, Jail Rosanga leh chhung te nangin malsawm la, amah duhsaktu zawng zawng te pawh Lalpa nangin malsawm la. He kan programme kaltlang hian kan Mizoram Dungleh vanga Kan thawmhre phak zawng zawngte hnenah i ropui zia leh lal i nih zia lantir la, i thiltih theih zia lo lantir zel ang che. Kan Lalpa duh tak Isua Krista hmingin he motor thar hi i hnenah i ropui nan kan hlan e. Hallelujah tiin au rual lawk ang aw. Lalpa a ropui ber rawh se. Hallelujah. Lalpa a ropui ber rawh se. Hallelujah.
Aresa hian han zai sela tichuan aresa pu leh aresa nu te aw alo kal bawk sela Pu Sangluaia a awm chuan khawngaih na hma lamah hian lo
Hetiang khawpa inchawimawina Mizoina kan han nei chho hi engdang vangin kan hrelo a kei chu. Pathian vang a ni. Bul berah chuan a ropui thlawt a ni maw? Chuvang khi pawn kei pawn thinlung leh tih tak zet in ka lawmpui a ni tih kha kan sawi nawn leh dawn. A va ropui em? Umm. Ares a kal zel ang che hma lam panin aw. A kal bawk zel a, pu Changluai a.